Salam mähribanlarim! Moda Fashion kanalymyza hemmäňiz hoş geldiňiz! Bu günki size gürrüň berjek temam Eni Hudis hakynda. Wideom göwnüňize ýarar diýip umyt edýän. Eni Hudisi. dünýä halklarynyň ählisinde bar. Suudylar her halkyň huý-häsiýetine görä bolup, olaryň ählisiniň hem çaganyň kemally bolmagy göz öňünde tutulýar. Meselem, Gündogar halklarynda mähirsiz, doňýürek adamy sypatlandyrjak bolsalar, çaga ene hüwdüsini eşitmedik diýip baha berilýär. Rus halkynda bolsa, Sallançakda öwrelmedigiň dünýäsi düşnüksiz bolar diýen nakyl bar. Şulardan kem görnüşi ýaly, hüwdi, çaga mähir, söýgi siňdirmegiň esasy guraly bolup durýar. Dürli milletleriň hüwdileriniň bir-birinden tapawutly taraplary bar bolsa-da, Ol hüwdüler sadadan ýakymly heňi, sözleriniň gysga hem düşnükliligi, pessaý äheňi, ukyňy tutdurýan maýyl ediji täsiri bilen birmeňzeşdir. Enihudysy, dünýäde iň şirin aýdym haýsy aýdym diýip soralsa, eglenmän Ene hüwdüsi diýip jogap berjekler örän kändir. Belki-de hemmeler şeýle jogap berer. Hakykatdan hem şahyryň aýdyşy ýaly, ene ýüregi dek ýürek tapylmaýan bolsa, onda şol ýüregiň mährine edip, Söýgä siňdirip aýdan aýdymyna hem taý ýokdur. Çaga, hut ene hüwdüsiniň üsti bilen dünýä, syýasata çykýar. Enelik duýgusynyň gaýmagy bolan hüwdüniň her biri bala batyrylan ýaly süýji sözleriň dadyndan hoş bolan çaga ähli zady iň gowy görnüşde kabul edýär. Hüwdüdäki sözleriň äheňi, buýsanja garylan bir sydyrygyn heňi diňe çaganyň däl, eýsem, şol ýerdäki uly adamlar hem maýyl etmäge ukyply. Hüwdüni diňleýän adamyň beýnisi. Öz-özünden rahatlan. Ýürek urgusy kadalaşýar. Arzuw kölüne çümüp, ýagşy niýet hyýallara imrinýär. Megerem ene hüwdüsinde gudrat bar. Diýilmeginiň aňyrsynda hem şu syrly ahwal duran bolmaly.

Hüwdüler häsiýetleri boýunça birnäçe topara bölünip, olarda çagany hüwdüniň üsti bilen terbiýelemek, oňa guwanmak, çagalardan ene-atalaryň garaşýan ýagşy gylyk-häsiýetlerini suratlandyrmak däbe öwrülipdir. Lukmanlar hüwdi aýtmagyň enäniň saglygyna-da peýda getirýändigini, Çaga hüwdülenýän enede süýt iýinme ýagdaýynyň bolup geçýändigini hem belleýär. Diýmek, hüwdi, hakykatdan hem, gönüden-göni ene bilen çaganyň arasyndaky üzülmez köpri bolup, onuň üsti bilen çaga ähli taraplaýyn täsir etmek mümkin. Hüwdiniň taryhyny öwreneniňde, Onuň çagany derdi-belalardan goraýan güýçli doga-dileg diýip kabul edilendigi barada hem aýdylýar. Dünýäde ene hüwdüsi hakynda aýdylan, ýazylan eserleriň, aýdymlaryň sany kän. Hut şonuň özi-de ene hüwdüsiniň hiç haçan könelmeýändigini we dünýä durup adamzat kowumy ýaşasa ýaşajakdygyny subut edýär. Ine höwdüsinde aýratyn ýakymlylyk, mähir bar. Dünýäde iň kämil döredilen eser hem ene hüwdüsidir. Sebäbi onda ýürek arzuwlary ýaşaýar. Ýüregiň goýup döredilen sungat eseri bolsa nusgalyk esere öwrülýär diýip bellenýär.

Eger ene-ata öz çagasynyň bagtly bolmagyny isleýän bolsa, onda öňi bilen özleri bagtly bolmalydyr. Çaganyň duýgularynyň iňňän ýokarydygy sebäpli, ol ejesiniň gözlerindäki gussany, kakasynyň hereketlerindäki dartgynlygy soramazdan aňyp bilýär. Bu ýakymsyz ýagdaýlar çagada gorky, ýaýdanma duýgularyny döredýär. Şol sebäpden hem çagalaryň ýanynda özleriniň gaýgysyny gizläp, şatlygyny paýlaşyp bilýän ene-atalar sözüniň hakyky manysynda öz borçlaryny dogry düşündirip, çaganyň durmuşynyň diňe gowy tarapa özgermegi üçin alada edýän kämil şahsyýetlerdir. Ynsanyň üstünlik gazanmagy üçin ala-böle çagalarynyň bagtyýar bolmalydygy hem düşnükli ýagdaý. Çünki adamda ýaşlyk diýlende, özünde mekdep, talyplyk döwri, dostluk, ilkinji söýgi, bagt ýoly ýaly bagtly pursatlary, gymmatlyklary, ýatlamalary jemleýän ýaşlyk döwri hem bolýar ahbetin. Bu sowalyň hut çaga psihologiýasyny öwrenýän bilermen tarapyndan taýýarlanylan örän ýönekeý, emma çuň manyly düşündirilişi bar. Çagalykda ynsanyň kim we nähili adam bolup ýetişjekdigini tassyklaýan alamatlar gönden-göni onuň çagalyk ýyllarynda belli bolýar. Muny biziň halkymyzda ýörgünli ulanylýan Boljak oglan başdan belli diýlen paýhasly jümle bilen hem berkidip bolar. Bilermenleriň bellemegine görä, ynsan aňy çagalykda emele gelip başlaýar. Diýmek, sagdyn hem dury. Şol bir wagtyň özünde-de özboluşly gurluşy bolan aň saňa çagalygyň berýän peşgeşi bolmaly. Elbetde, onuň eýesi bolmak bolsa diňe bir çaganyň özüne däl-de, ony gurşap alýan ynsanlara, daş-töwerege, ilkinji nobatda bolsa ene-atasyna baglydyr. Basa oturyp, gady ýadama görüň. Arasynda dynç alyň. Ýadawlyk synly işlerde bildirer durar diýýärdiň bize mähribanym. Bu öwüt-ündewler bilen keşde çekmegiň ilkinji ädimlerini ädeniňde mümkin däldir öýdýän zatlaryň. ählijesiniň eliň aşagynda öz-özünden bitip barýanlygyny görýädik. Indi ol yhlas siňen keşdeler sungata sarpaly illeri haýrana goýýar. Älemgoşaryň ýeke asmanda däl, sülük barmaklaryň yhlaslary bilen Ýerde-de dogup bilýänliginiň ykraryna eýe bolýar. Ejäň el hünäri gyza döwletdir. El iş edilýän öýe bereket ýagýandyr. Öýde iňňe sapak işledilip, dokma darak kakylyp dursa, agzybirlikden nyşandyr diýýän halatlaryň göz öňünde janlanýar. Öýüň gündelik serenjamyndan soň, gözelligiň döredýän otagyna geçenimizde, Ilki bilen, Iňňäni dogry tutuň diýen sözüňi eşiderdik. Indi seredip otursak, ejemjan iňňäni dogry tutmagy başaranyňda, kämil keşdäniň, asyl sungatyň kemala gelýändigini aňymyza guýmak bilen, durmuşda dogry ýaşamagy öwretmegiň ýene bir usulyny kalbymyza keşdeläpdir. Gyz kişi kişi maşgalasydyr. Ine nesibeli gün heriňiz bir gapydan çykarsyňyz. Bulam gyz maşgalanyň takdyr diýseňem, synagy diýseňem bolar durar. Şonda eliňize alan iňňäňizi ýöretmek özüňize baglydyr. Heran haçan şuny unutmaň, döredýän zadyňa häsiýetiň siňýändir. Bu barlyga, gözellige, ýagşylyga söýgiň joşup durmasa, iňňe sapak saňa boýun bolmaz. Ýürekde näme bar bolsa, şolam eliňden çykar. Içki dünýäň gözel bolanda, görkli dünýäni bezeýän işleriň eýesi bolarsyň. Sap ýürekli ynsanlar göwünleri gözellik bilen nemlenýändir.

Ine gyzlar, bu günki wideomda size gürrüň berjek zatlarym şulardan ybarat. Wideomy halansyňyz öýdüp umyt edýän. Hemmäňize sag boluň. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, paka paka!